Avuxeni avuxeni hi le ka life vutomi kumbe vutomi life eka Mbitsi Studio TV hi ri hi na n'wina namuntlha hi mi tisela episode yin'wana la ka talk show ya hina namuntlha hi ta va hi mi khomele ri Nqambi mutlangi wa katara hala tlhelo producer Ya eka swa vunanga hi ku hambanahambana, hi vulavula hi ku hambanahambana, music hinkwawo wa Afrika, mi mi nga va mi ri eCongo, Malawi, Mozambique, South Africa, Botswana, Zimbabwe, Eh a Lesotho a hi ngheni ne a va tlangi wa Lesotho a va tlangi wa Lesotho ya hi ndlela yoleyo so hi ku ya hi switayele hinkwaswo swa music kumbe ti-genre hinkwato la Afrika va tlanga so mi nga mi nga kayeli nongonoko lowuwani ne. ya um a hi tiveni nqambi ku antswa hi vutomi bya nqambi um kumbe muchavi um avuxeni tatana avuxeni avuxeni tatana um
mi nga hi hlamuseta vitu um vitu mina ri tiva i masiya kambe masiya wa le kwini swi te njhani
khensile khensile ku amukeriwa la ka mbitsi studio um masiye i xivongo xivongo masiye kambe ke loko hi ya ka mayelana na leswa vunanga vito ra music yi vitaniwa chovha. chovha masiya i chovha leswo susumetaleswi a van'wana va nge ku sukumeta ku ri ku ha ku sukumeta i ku susumetachovha masiya kasi kaya ke e ni beburiwa mozambique um ni kumeka xoko E, kambe xo kulumene yo ta na kona ku na lomu ni humaka ko kun'wana ku hala mananga hala swakudya ta kulela hala hi xoko hi kwala ka tinyimpi se na sweswi ni le xoko o leswo loko um hi mi lavetela ku fane hi ya mi kuma ka xokwe um hi nge hi ya mi kuma hala mananga ni e-e
mi nge he ni kumi mananga mi fanele mi ni kuma ka xokwe um loko ni vulavula hi tiko ra south africa ni kumeka la alexander wa Alexander ya hi lava kumekaka kona ngopfu swinene um hi nga hi tivisa hi ta vutomi hi ta vutomi hi nge se nghena ka swa tikatara hi swa vutomi um bya n'wina mi njhani hi vutomi ya vutomi um ni nga swi veka ku ni kahle kambe ke la ni munhu un'wana na un'wana a swi tivaka ku La ku hanyeni wu tshama wu karhi wu hlangana na swihalanganya hi ku hambana-hambana ka swona. Kambe ke, ku ya hi ku hi le vuton'wini, ku na swin'wana leswi mi kumaka ku swa amukeleka ni leswi ka swi nga amukelekiki, kambe ke ku kuma ku ku hava ndlela ya ku swi doja. So ni ta ku byi kahle. ndzi kahle okay ngwanye i tlhwata swin'wana mara I'm sure i secret okay tatana Chova u mufana wa ka Masi a hi ngheneni hala ka tikatara hala a muchayi wa katara a beburiwe hi mani mhani na papa
vatswari va mehe bava.

Chauke.
Hi Chauke ooh i ntukulu wa ka Chauke e no wonder gata ra le towa towiwa so eh ya eh so hi nghena la ka tikatara laya mi sungule rini ku tlanga katara
ya swa tikatara swi na malembe nyana a hi malembe nyana malembe mm. ya hi ku katara ni sungule ku va ni landzisa swa tikatara 19

Ni sungule ku va ni wu langutisela ngopfu music loko tatana M_G Hlungwane ku ta va na album leyi ya ku mi nga n'wi voni ku vuya kaya hi maphaxani loko a ri dorobeni ku ri yena wo u hava ndyangu hala ka malume . Doctor Thomas Chauke, Eh, ku ve ku huma album leyi ya Majambu Riseni. Ey!
Ya.
Khale wa na ha yi tsundzuki no yi tsundzuka. Ehe, a ku ri na number eight ya vona liya. Ya.
So va yi sala va yi thula hi la va nga mi hlohlotela ku mi nghena ka vunanga bya bya kumbe ka ka ka mihleketo lowu thyaka tano?
Ni nga ni nge swi vuli ku hi vona kambe ke ni te loko se ni la ku va busy ngopfu hi wona music hi lava ni nga kumeka ni rhandza ku va ni famba ngopfu hi line ya wona loko ni vulavula hi doctor Thomas hi lava music ya vona ti koho timbirhi tinharhu leti ni ti kotaka ku va ni ti chaya ivi na line ya mina loko ni ya hala ka xigaza. ni famba hi line ya vona kahle kahle Mm, mm. ya ni famba- leswi hi vo 98 99 Yeah.
90 ya
Eh, hi nga hi chayelani ka lavambirhi la hi hi kumelani nghoma yin'we njhe ya mi lavalava lemi ka tetiya mi nga dyondza hi tona ka tetiya mi nga dyondza hi tona letiya ta khale khale khale khale ka khale Hi ta khale se kutani hi ba hi mhaka ya ku i khale na kona so kambe ke mi nga ha lo tlanga yin'we ya kona or yin'we ni ka leta sweswi ni okay ha a hi nkingha yeleyo

Ya, onge i kokwani kokwana wa- ya hayi ni be ni swi tsaka ni ha la hi kona straight la hayi um a mi hi dyisi mahlanhla ne um so ma kota ku pfuna van'wani hi katara leyi ya kumbe mo tlanga music wa n'wina ntsena hayi a ni tlanga music wa mina ntsena um katari loko munhu a ti tshuneta kusuhi na mina um a fika a kombela ku pfuniwa na swi kota ku va ni tshunelana na yena hi fika hi pfuna eh mi n'wi pfuna ya hikuva ni ri van'wani va kokela tlhela va koti ku pfuna munhu un'wana a leswiya ko va ku a ni ri a hi hleketi ku fana a hi hleketi ku fana um ku na vo tala lava nga kumeka va ya mahlweni hi music Me va kumeka va nga dumi hi music wa vona mara va va duma ka mi- ka- ka- hi ka music ya van'wana Eyi, ya ku eyi, endlela van'wana ku duma luya ku ri hi ku hi yena munhu yoloye a nga chaya mareke laha ya ku ya hi kona a hi- a ku vitaniwi yena ku a kha a duma luya a nga changi a nga chayela yena eyi. so na mina ni un'wana loyi ni kalaka ni nga omisi nhloko loko un'wani a kombela ku pfuniwa So ku suka ka 88 loko mi sungula ku tlanga katara mi sungule ku tlanga katara studio rini? Uh, sungule ku tlanga katara studio hi uh, 98 99 99 ya 99 loko ni ta endla album yo sungula ya xigaza no a mi se tshama mi tlangela munhu un'wana
A ni nge se tshama ni tlangela un'wana leswo nga hi za hi riliza album-u. A mo endla leswi swa live ntsena? A hi endla live kambe a ku ri kona kun'wana ku va ni pfuna na lavan'wana ku endla endla ti-demo swilo swo taniya. Ya.
Okay. So hi nga hi byokotela swintsongo eka mufambi wa n'wina wa katara ku ta fika namuntlha hi nga twenty twenty three. Ku la xikarhi la swirhalanganya swi mi nga hlangana swona swo tika na swo olova, mi nga rhanga hi swo tika.
Ya, swo tika ni hlangane na swona. Uh, ni nga ku ku sukisela ni sungule music mina swo tika ni hlangane na swona. Uh, hi yini? Hi ku loko ni ta ve ni sungule music album ya mehe yo sungula, Ku ve album leyi ni nga yi rhekhoda loko ni heta ku yi rhekhoda kasi ku na un'wana loyi a tshama a karhi a a fika a twa music lowu wa mina le studio laha ni karhi ni wu endla kona mhm. kasi i na mihleketo yo karhi ku ku nga release-wa album leya ya mina so na mina a ni a ni vanga na kona ku ala kambe ntsena ku a hi a hi nge siza hi tshama hi basisana ka swona ku hayi okay a swi endleki um ni yo hlamala ni kuma ku albamu se yi release-wile um ni sungula ku va se ni ya twa moyeni ka ku nga ha lona ni karhi ni tlanga um um ka yona albamu leya um ti-pick hi ta mina mhm. ya yeah. Hi yini? Ku already lweyi wa n'winyi wa studio a va a hi twananile ku loko swo tshuka swi pasa leswi hi swi pulanaka na nkulukumba luya u fanele ku va a teka swilo leswi. Kambe ke a hi nge se za hi swi pasisa mina na lweyi wa ku lava ku ta rhilisa album. Mara ka hinkwaswo swi ve swi kumeka swi ri swa mina. Mara ke heyi a ni fambanga kahle hi ku a ku na lexi ni nga za ni xi kuma ka yona album yaleyo. Mara ku ve album leyi nga tlanga swinene moyeni.
Hi lembe muni swi? hi kuve 2000 ya kuve 2000 2000 ya a vito ra album a ku ri eh, i tsonga brothers and matanato sisters tsonga brothers yeah. na matanato sisters, sisters yeah.
so okay eh, leswi nga endleka laha hi ku olovisa i a mi twa na sponsor ku xi ta xi ta eh, sponsor xi ta sponsor album liya and then xi mi nyika share ya n'wina and then n'winyi wa studio a n'wina mi nga n'wi hakelanga a ku ri timhaka to sponsor xi ta hakela xi teka project hinkwayo as a record label leswo hinkwaswo ticover yini hinkwaswo swilo swi ta mara nqambi still ka ha ri bo tichovo masiyawa ka ha ri tsonga brothers Okay, okay, okay, okay, okay. Se na swi twisisa. So mi kuma ku eh n'winyi wa studio eh a vheta a twana a muyisa loyi a va humesa swilo. Swi ve mukhuva wolowo ku loko se ni sungule ku va ni swi landzisela ni kuma ku eh n'winyi wa studio na yena a nga ha humele rivaleni ku he ni ve na mpfumelelo njhani njhani. So ni kuma ku a se a swa ha twisiseki na mina vhela ku ya hi ku minkarhi ya koho yoliya ni u kumeka ni va ni tsakisiwe hikuva album ni va ni karhi ni yi twa moyeni so ni swi teka onge swi ta va na mbuyelo kasi just ku va mi dumile again ya ya wa swi vona ke Eh, music lowu ri mbilwini so naswona hi swa swa khawata um loko hi tsutsumanyana a hi tsutsumeni hi ya laha ka laha ku olova um hi kwihi ku olova loko ku mi nga ku vona eka kumbe swi swo tsakisa music leswi mi nga swi vona
Swilo swo tsakisa hi music ka tlhelo ra mina i ku lava va nga kumeka va karhi va ni tiva or kumbe lava ni tivaka hi mayelana music va swi kota ku va va ni lava ivi ni na pfunana na vona ene lexi ni tsakisaka i ku a ni tlangi layeni yin'we ni tlanga xigaza ni tlanga marabenda.

Hi swona swi nga ni tsakisa sweswo kumbe swa ha ni tsakisaka na sweswi ku va kona lavan'wana hi va hi karhi hi pfunana fela.
Okay um loko hi karhi hi ya mahlweni eka ndlela leyiwa hi lava mi va tsundzukaka ntsena na swi tiva ku vo tala mi va tlangele music kumbe mi tlangile na vo music kumbe mi hanye na vona music um lava mi twaku ku nge. Ma ha va tsundzuka lava mi nga tirha na vona ku ta fika namuntlha? Lava a mi tirha kahle a hi lava mi nga holova? Lava a mi tirha kahle na vona, hambi va vanharhu hambi na loko ko va mune mi nge va heti hinkwavo. Okay ya lava ni nga tirha na vona kahle ko va ku Xikwembu xi endla ku rhandza ka xona hi nkarhi wa xona . I munhu loyi a nga ni komba ngopfu layeni ka music hi leswi endlaku ku na sweswi loko ni karhi ni tlanga music loko no tshuka ni tlange katara ni kuma ku yi na scratch loko hi ri studio ni meka sure ku e-e swa antswa hi tlhe hi yi sungula ematshan'wini ya ku va hi yi tshikisa sweswiya hi yini hikuva loko yi ya yi ya chaya yi ya yi ya fika laha ni nga endla scratch kona ni ta tshama ni ri na pain i nkulukumba wun'wani . wa le ka Xikundu eh, i Enos Khosa eh, kumbe Hasani eh, nkulukumba luyani va ni kombe ndlela ya music malembe ya kona a hi tshama swin'we a sikisi la alexander mm. eh, a hi karhi hi tshama ka dan chauke dumaza sisters ku nga mali ya tika mm -hmm. ya or mi tshamile la ya ni tshame layani ku ri mina hi vona madala khosa na mufi matswabe muda ku nga fredi na mufi mhaka mhakeni a hi tshama swin'we kwalaya ya so i van'wani lava nga kumeka va ni hlohlotela ka timhaka ta music va ku u nga pfumeli ku loko hi tlanga katara u fika la u endla ku u discorder kun'wani u yi tshikisa sweswo hikusa u ta tshama u ri na pain loko yi fika leswo eish laha ni nghenaka swona a ni fanele ni endle so so hi swin'wana swa kona sweswo. TV hi ri live kumbe vutomi talk show eh ha ri na vona Butchovha eh hi vala kwala eh Butchovha hi nga hi tlangela risimu rin'we ra n'wina eh hi twaku eh laya mi nga tswanya kona laya eh special laha mi nga ropiwa kona laya.
Okay okay okay okay hayi no swi lulamile um ni ta tlanga risimu leri nge hi n'wansati loyi vito ra yona mhm. ya